kuna kuna kuna kuna picture leyi mi nga posta mike leyi hybrid c1 hi le bliss a a hamba a recorda yona Leyi record leyi. se sweswiwani se loko se swi fika laha ku vi na video leyi nga postiwa if loko a ta va se a ndzi jikelini like u ndzi jikeleriwan'wana n'wana wa swi tiva and n'wana n'wana wa swi tiva sweswi a vo tsha ku maybe kumbexani va swi vulavula vanhu mara a va swi vona ku mm. se relationship yi njhani vele mm. va ri va ri muti wu bola na xihlahla kumbe

I Xangani Gang Podcast Network. Ha vulavula, ha lwa, ha hleka naswona hi vulavula swo twala. Xangani Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu kambe u ta hi rhandza. BMT Entertainment presents J. John the Big Baby. It's the one man show you've been waiting for. Happening live at Guyana Stadium on the 19th of December 2025.

va khecha ku ri khanyipelo u fika a vula timhaka to um yena i pimp vavasati va xavisa vo ka nga xavisi ku fana so na kwala swi nga endleka mi khecha ku ya mahlweni a ta mahlweni kha khecha mi ka mi nga rivali ku hi kwala shek bid guys um hi le shek bid laha hi nga kona sweswiwani un'wana na un'wana loyi a nga na swin'wana lava ku vhenta a twaku ndzeni ka yena ku ri na mpfilumpfilu u right ku a nga fika kataku ku xapa kahle ngopfu a wu nga ri kona u ri kwihi a wu ri vafaneni vakatimbeyi mantiva mos alright so guys khombo isa lava a va ri busy ku dlaya mm-hmm. kwala vhiki va ri ku trending three days ago before va ngheka mhaka leyi mo va mixeweta va ta kota ku cheka ku famba njhani minjhani ni vakulukumba hulahula mirini kokwani ha no hi kona ngopfu ayo mm, mm, mm, lawa madlazi mani

Hayi, hayi, a hi n'wina Oh, sevengwana ya ka George ni hi dume ra sevengwana. Okay, n'wina ke. so You, you don't cross China, Japan is too far, so mafakhena bari. Eh, me me nsuku xingange no matsani ni murapa lonkulu ka gazi wa stiva bari. wa swi twa wa swi twa Gina nkeli ku landa nka yona. Okay, amala ku hindza mahlweni. Mhm. okay so A na mi byeli ku okay mi hlahla mbiza so vito ni tiveka stage name ni tiveka Gogo the producer mfana wa ku endla swa straight Gogo the producer Gogo the professional Gogo the proof Gogo the provider Gogo the problem yes la ka problem Gogo wa ku rhandza xinambula mi fambe mi fika na kwalaho hayi mi fike laya right then eh mi hlangana njhani vun'wini Mm, so uh, 2023 uh, like mana dimani ti students girls at ut okay. uh, so 2023 i tshama same res kun'wana va ri le adowa la pretoria west mm. yeah. yeah so loko hi karhi tshama same res vele be ni mu repa ni ti bela ti-video ka ti-tiktok and then a hi tshama same rice na gogo se hi le nkapa ku ri damana ni byela ku ri na studio xapu khume equipment hinkwayo hi nga recorda hi span and then from then ku pfa ku va ku ri rhandzu alright no swa twala ngo so mi nga lani valani free vulavulani leswi mi ti twisaka xiswona ku hi vutisa ku question yini mi nga zi mi veketela ni a hi chuhangi ne i'm sure okay so three days back ne Yeah. wena post yin'wana yi nga tsala na swi vonanga ku yi tsalo hi mani mara yi ku what happened to this young superstar phela it was something else loko mi cheka laha hansi laha va posti bliss boy na album leyi ya yena yi nga na vo xipopani vo maseve december na swin'wana na swin'wana ne va ku mfana luya un'wani ruined this talent u yi moxerini laha ye blanca rac va mixini blanca blanca i mujahana n'wana wa ku huma laha ka nkovani e ifeni yikulu ya ya ya please ya please boy ne a na vhele va huma swin'we kwahala kaya so na hambi u kuma ku a swa ha endli wo fositeleka ku u continue kha ku swa ba Kha ku Phela hi swa nga ba, ka swi nga Eh, endli swona. ka swi nga endli swona so okay a ku na ku mi nga vulavula na- na xifanyetana lexi ya xi tlhelela ka producer liya ya khale ene ni xo ku producer leyi a wu vula n'wini ku a ni album liya yi buka n'wina ni eh buka okay xi endla swaxo xi ri one luya un'wana na yena a endla swa yena phe u hi onherini i think lowun'wana va hlamusela va vulavula hi black myth black myth yeah u hi onhiserini sweswi xin'wana na xin'wana ku yimbela hi vo baby ni twa ku vava as his fan because demand a nga ha swi koti ku ba music wo nandzika a ku ri post leyi yi nga susa matiringwana Yep. ivi n'wina mi vuya ivi n'wina mi vuya laya mi n'wi mixina bliss boy Me ku ku na mhaka yin'wana a ni nga lavi ku yi announcer but se na boheka cause se swi fika ka ponti leyi se swi ni borhaka cause hinkwaku laha ni fambaka kona ve ri hi lowo jikeliwa loyi okay mhaka yi so after loko ni ta va ni n'wi producer-eli E_P last year leyi hi nga yi nema ku xigaza xa ma two K but today u endla i nga ri a nga ni tivi that's why leswi a nga swi endla ka mina ivi loyi so swi va ku yini mi ku yini. Sweswo jikela vanhu lava va nga na xandla ka ku humelela ka wena. Ok, come on bra, u ni kheza hi ku ni hlekisa hi vanhu. Laha laha mi tikomaka mi ri na mipfilupfilu ndzeni ka n'wina ku mi sala swi ri ku mi jikile swi ri i khale mi kha mi twa ku vava ku mi jikile a mi kha mi nga swi tivi mi ta phefula rini. A ni nga swi tivi ku ni ta phefula rini. Ok, hlamuselani mina, n'wina na Black eh na Blizz Boy mi hlangane njhani kahle kahle? Ok, mina Blizz Boy like 2023 ni ve ni post-a snippet ka Facebook ni kha ni endla track. La blessed boy a nga viewer that thing even then and text. Sanyana voice nyana. Mm. Okay. Mi nga chuhi. Anti anti wa Okay. la nga ni texta the man a ni byela ku ha ni vona that thing ya so yi blind so a ni hleketa ku maybe kumbexana hi nga spana swin'we ni va na problem mi a ni ri ku a ni ri thembisi mm. like uh, maybe a xi pfali xikolo loko xi pfali xikolo ni va ni ri halava maybe wo thembisa so even then ni n'wi byelaka ku na problem even then ni n'wi vutisa ku ho kumeka ku ya ku kumeka ku ya pitori a trashville mm. se ni ku okay loko me ni ri pitori ni ta ku byela ku fika even then ni n'wi byela a fika 2023 ya laha mina yesi hi nga sungula ku ku tirha ku 2023 mm. then first track mi nga tirha mi vhete mi tirha ep kwayo or mi tirhi track ro sungula ro karhi mi traya traya kumbe ka ndleki njhani like la a hi ba a hi ba hi popo swi swa so mi kuma ku ku va ti-track a hi le ku ti humeseni ho ho yimbelela hi posta ti-snippet swi swa swo taniya so even then mhaka ya street la se swilo swi nga sungula ku dlaya kona i twenty twenty four laha se hi nga sungula ku ba xibiyani track leyi nxoku ma yi tiva Yeah. Yeah. ya laha yi nga producer ku ri mina na hlanyusi hlanyusi hlanyusi wa producer na ye blaze boy e laha hi nga sungula ku ba track liyani ya xibiyani hi vuya hi ba liya yin'wana ya hala ka hina hi vuya hi ba yin'wana leya yo a ni nga fasangi munhu even then project ya hina yo hetelela ku vi ku va xigaza xa ma 2k EP. ep liyayo ya loko yi nga tlina ku tirha kona laha se lava nga mi jikela kona laha mi twa nga ri u mi jikelini ku ve ku endleka yini okay laha nga ni jikela kona like ivi after ha ha ku endla ha ha ku endla ep liya dman a nga zangi a a vulavula na mina ku Like as usual ku fana masiku ku ey kse bra ti cica njhani hey yini yini yini hi fa hi ndla so a nga ha vuyanga ka mina ku njhani ku la ku tiva ku gogo the producer namuntlha u njhani swi fambisa ku yini bra mina sweswo swo taniya se u ni twisa ku yini ok it's fine u humi ka mina ni huma ka so so problem ivi yi ta kwihi loko za swi ni endla ku ni za ni poster post liya Problem yi va yi sukusela laha ku se mi kuma ku n'wana un'wana se u ri hi lowo jikeliwa loyiwani ma ni twisisa cause ni tsundzuka siku rin'wana ni nga ya ka ko va ni tshembisa na ha ku heta ku chika movheni vhe ni hlangana na munhu a ni byela ku um a swi sunguli hi wena ku producer munhu a swi sunguli hi wena ku producer munhu a duma tlhe heta ku jikela na ha ku fika ni la ku ti nwe byalwa ni la ku ti enjoy-ela imagine a ni byeliwa swo fana na sweswo ma ni twisisa That's why ndzi ndzi ni decide ku yini ntiyiso wu fa wu hume rivaleni ku vanhu va ta tshika ku ni vutisela ku why hi nga ha ku vona miza loyi yeah so a ni a ni vanhu loko va endla va endla va ri yini this thing um EP. music ne ku na swo vo samro sampra la mi endlaka swona ku okay ti-royalties mm, maybe producer yi nga teka so Yi nga or- teka so. ma ni twisisa se a mi nga endlangi nchumu a mo tlanga tsena mi ku ai ai a mi ko- a mi nga ri na information swa endleka phela munhu a ri blind hi ku chava but information a ri hava okay vonani a ni twisisa ku yini I- a hi ri vanghana phela like se a hi ri vanghana leswi so ha vhakelana ha bula everything hi hanya Yeah. swin'we vhele a ni nga ta ende mali a yi nga ri kona so na minkarhi liya ma ni twisisa so Thireke leya xibiyano yo sungula a nga a ni n'wi hakelisanga please a ni twisisa ku hi hanya swin'we Ku a ku ri mahala a ku ri mahala. hambi ri na ndlala hikwini hi kwini a hi ri na ndlala ku ha ku ni ta lava something ka wena kha ni swi vona ku tele ku- Swakudya tele ku- mali tele ku a- bedeni ni le ka wena a ti tsitsi next so na le yan'wani ya hala ka hina stila ni n'wi hakelisangi even then na le yan'wani yo a ni nga fasangi munhu njhani njhani a ni n'wi hakelisangi even then loko se ya ba ep se a bukwini like a ri na mali vhele yeah. ma ni twisisa e a ri na mali mara not yo tala sweswa swo tigiginyana maybe to ringana vo ma five or six nyana e sa swi kota ku ma dya a charesa hina ka dya a charesa vava mara ma swi voma yeah so loko loko um a ni ngotile ka youtube right the same mm. yeah ya huma mali ya ka youtube ya ya huma mandla ka youtube still mi nga kumi nchumu still ni nga kumi nchumu mina mali leyi ni nga yi mali leyi ni nga yi kuma ne i u ni gaye 500 after loko se ni n'wi producelini 500 500 that's why swi ni kwatisa 500 no, for ep i 500 ya ep a yi nga twananangi Oh, oh, yona Zama. a yi nga twananangi yona u hakelanga heti or installment e u hakelanga heti so mi ri Okay, u humesi ambyela 500 mangoti. e u ni nyiki 500 ya xidendana ku 500 hambi na kumbe- mudendo ende se ya ra- 570 a wu fiki se ya rhambu swinene like u nyikete 500 500 yeah okay a mi twanani mali munhu loko za mi nyiketa 500 a twanani mali a ni twisa ku okay na yena a nga na mali swona like wa ha ku rhamba rhambiwe ende a Yeah. nga rhambiwi hi mali yo tala like ende i munhu na yena u fanekele a hlayisa kumbexana maybe u fanekele a nyika ve le kaya or yini njhani njhani a tibekela a tipfuna a va right a ni twisi ku yini okay hi mhaka ku vhela hi siza hi hi phusha ku ya kwihi ende na mali a yi na swona mara hi mhaka ku yaloyo u yitsongo u nga na yona u nga swi kota ku okay u ni nyiketa mali muni u ni nyiketa two fifty for risimu rin'we ya Mm, a na hi nga ri na mali hinkwenu like Hinkwenu, uh, total e so even then a ni nyiketa na yini Ku na track yin'wana ni nga tshama ni yi posta ka ka TikTok vanhu va yi rhandza swinene a yi produce mitsa loko na famba yi koho ka ip ya yena yi ri na na famba famba njhani njhani loko swi yimbeleriwa swi ri Hi la Eh, nge va ta ku byela mavunwa vanhu lava Oh, Eh, okay. track liyani phela like a ku ri track ya mina leyi Eh, Ma twisisa? Kereke liyani hi vi endle njhani? Loko hi ri busy na IP hi ve ni twisisa ku okay a hi cheleni ka a hi cheleni ka IP ku ta kota ku va tingani ti va six mara a yi huma ka mina swilo hinkwaswo a swi tsaliwe mi ma twisisa mara vhese yini nge hembi a yi tsaliwe hi yena. Yeah. So ka still loko a a ni mi nyiki five hundred ntsena no twanana ka tinsimu ku okay hi bika sweswiwani ha produce-lana mara a wu na mali. loko ti se mi kha ti tirha kahle hi ta avalana mali ya so so so so so a mi nga twananangi ah, a mi yo ta mi booster eh like vonani ka ip like track liya yo u nyiki 30 percent ka track ya mina ma ndwisisa 500 leya i 30 na 500 vonani u nyiki 30 percent 500 plus 30 percent royalties from eh, track leyi nga ya mina mm. a mi lavi ti-percent tingani a ni track ya mina obvious kumbe ya fana teki 30 percent le ya mina teka 70 Seven. Ku dlela. mara okay twanana hi bror ni loko n'wina na yena a mi vulavuli kunene or n'wina sweswiwani this 30 percent yo ta mihleketa loko no hi ku track ya mina a fani gaya 70 percent or a mi vulavuli Yeah, mi ku ve na twanana ku ri mutual agreement. yes ku okay sweswiwani loko track leriwani ri famba tirho ra tis mina ni ta teka 70 percent or now i ku n'wina hi leswi a mi hleketa ku swi ta ndlekisa xiswona na okay A hi vulavuli mhani u n'wi byele ku yini? Okay hi mhaka ku EP ya wena and then ende ha ri swin'we swi ri ya ta tlhe hi kota ku hi tirha mahlweni maybe kumbexana hi nga producer na EP ya mina so okay wena track teka track leri hi mhaka ku hi mina ni nga ri tsala hi mina ni nga endla njhani njhani u ta ni nyiketa mali muni forty percent mara then loko se ni cheka ka ti Loko se ni cheka ti-royalties, se ni cheka ka DistroKid ya mina ni kuma ku ni nyiketiwe thirty percent, ku ri ku mhani ni n'wi byele ku forty percent. A ri mbhobhi hi mbabva ne. Hi le ku teni ka n'wina. Ha ta ka n'wina rheyisani. Mara, okay ku na lexiwani he bror ne. Hi nge yi jikajiki, this boy now u fambini a fika le henhla le. Ti-expectations ta n'wina ne a ku ri ku yini kahle kahle ku loko. a va a ya henhla u famba famba na n'wina mukoka cause a ni mi ri mi tirhi na hlanyozi ka the first ep why a famba na hlanyozi n'wina a nga mi tekangi why mi twa nga ri nga ku endleki yini okay mina ni twa nga ri maybe mhaka ivi u hoxeka la se ni nga n'wi byela ku ekse u le ku endleni u le ku rhambiweni tigigini hina u le ku hi pfuneni hi nchumu okay mhaka yi sungule laha ku okay u le ku rhambiweni u le ku endleni ka mali Hina phela like okay a hi tirheliwe hikwenu hi le ku tirheni a swi vuli ku a ni tirheli wena na mina ni tirhe swa mina ku at the end of the day na mina va ni ri right so e so you think ku hlanyo swi vula ku u tekwe hi ku maybe a nga vulavuli nchumu a mhaka hlanyosi ni nga hemba ni swi tivi swa hlanyosi mi tiva ra ni tiva society ra mina ma vona a wu fana mina ni na vanghana lava ni nga dyondza na vo xikolo yeah ne a hi ri close close close close for example uh, na munghana eh, ri to khosa ni ta n'wi vula na hi vito ri to khosa ne i engineer misalo yakwe yeah eh ha teka na lembe nga boli mara from grade 9 a hi tshama swin'we na loko mo landa munhu un'wana grade 9 a hi tshama swin'we hi heta a ya xikolweni la nga ya kona na mina exikolweni samuwe ne a ti heta na lembe hi nga boli Mara sometimes to ni cheka ku e sure hi ngo ya nyika njhanjhani or maybe loko ni ya kaya a swi twa ku ve ni vuyini maybe na yena a ri ku e december a drive a ta ka mina a fika a ku a ni hayi mfo e wa vulavuli na van'wana kumbe na mina ku a na wo swa fanele u tshama u ri busy Yeah. hi tshama siku rin'we the whole day Catch up. Hi- ma vona hi va va ku ri Va- va glen. right, so yeah. don't you think maybe na loko munhu a kha a- a ka a- ni ta ku a ka a gonya ku fika kwalaha maybe mi va ku mi vona swilo ku hambana ti- ivi n'wana ya kun'wana n'wana ya kun'wana maybe a ta n'wi foyinela ku hinkwani mo ni rhanga na fika kanana No, loko se ni- because- ni fike kanana ni makini ni ntsonga wa mina ni ta ku vuyela ni ta ku koka hi famba swin'we kanana na ku before sweswo ne uh, before ku ya va na ti-post post post post ye mu n'wi approacheni mu n'wi byele ku mi titwa njhani mi vulavuli yena okay vonani be loko a ta va se a ndzi jikerini like u ndzi jikelinitsongo na n'wana wa swi tiva and un'wana na un'wana wa swi tiva sweswi a vo tsha ku maybe kumbexani va swi vulavula vanhu mara a va swi vona ku mm. se relationship yi njhani vela mm. so okay after loko se a ta va ndzi jikerini hi november a ha ku heta ku humesa iphili mm. a nga ni hlamulangi ma ni twisisa mo twa yi nga ha mo yini e mi tshama ka mi tshama green farmer yo tshama phugwani ya vo hindza hindza hi laha na manager ye va hindza va teka hlanyusi hlanyusi yi tshama swin'we green farm va hindza va teka hlanyusi va vhaya va ya lomba ya koho mi ni ri koho kwalaya so ma ni twisisa hi swona ni nga vhe ni swi fona ku okay swi ri a mhaka yi so ivi u nga n'wi vutisi nchumu na wena vutisi Because Leri va- vhe mi va- swi vona. vo accepta message ku va njikerile vhe ni twisa ku va njikile ivi then day rin'wana i think I March ya March kwalaya u ve a ni text a ni byela ku a sorry leswi yi nga swi endle boy like njhani njhani njhani yini yini yini e ivi ni- totoholo ivi ni ku okay a ku na problem bra mina it's fine Hi nga- swi ri okay loko wo ndzi za u ndzi byele ku sorry hi nga ha tirha ku ya mahlweni Even then a nga ha zangi a vuya ka mina sweswi na namuntlha. A ku ri ku a ku ri sorry yo hindzisa nawu ne? Eya. Or maybe a ku ri na swin'wana swihleketini then a ni vhele ti vanhu va ku advise swa ku hambanahambana. Yeah. Ya vhele mara. Se e e Ngwenya n'wina na kulukumba lomu e kwahalaya loko mi hlanganile i na Blizz boy mi a mi ri kona loko Blizz boy a kha a a ta ku. recording Eh, mina misa loyi ne eh, 2023 a tshama same res and then 2024 hi muva hi ya ka res yin'wanyana hi fika hi va ti-roommates so Yeah. mina go to the pro since last year vele hi tshama hi ri swin'we Mm. so eh, maphilisi eh, mehe maphilisi Me vele ni munhu wa ku ni ti bela ti-verse hala ka ti-tiktok ni mi repa vele ni va ni kha ni phusha phusha yeah so eh loko ni khome gogo the producer lani eh siku rin'wana hi relaxile na gogo the producer vele 2023 va ni byela ku ri ah ku ta damani nyana un'wanyana se i la ta recorder njhani njhani ah loko hi relaxile a vele va tlanga na ti na ti-voice record va n'wi byela ku a va na swamafakheni a damani i tsake blind vele ku ri namuntlha i ta hlangana na swamafakheni

Ni lava ku ri eh, ni n'wi fakelanyana vhese laha ka track ya yehe mani khoma Mm. Ah, se me hi ku damana ni n'wi tivi a ni twisa ku a hi we mani u lava ku ni ku fakela vhese a mi titwa mi ri henhla hayi ku ri ni titwa ku ni le henhla a ni n'wi tivi Oh, hi va mi n'wi tivi. a ni n'wi tivi phela Eh, obvious va tele vanhu lava lava ku sipana na me vele sa Yeah, yeah. hayi ku ri munhu un'we loyi a taka u to fika ku ex faka vhese ni faka vhese faka, yeah. Ya, ni Yeah. fanele ni rhanga ni n'wi assessa vhela mani khoma Yeah. se vhela a majita va n'wi vulavulela

Yeah, yeah, so ya ba chorus and then mina ngena ni rap ta. Oh, okay. so kuna kuna kuna kuna picture leya mi nga posta mike leya hybrid c1 hi le bliss a a hamba a rhekhoda yona Leyi record-a hi yona. se sweswiwani se loko se swi fika laha ku vi na video leyi nga postiwa

ivi yi nghena ngwenya mm. yi ku beef beef va ri yini madiretse mo vuna he he a ku endleki yini loko za fika kwala a mi kwata ngopfu n'wina ku swa mbava ku mi le ku dyeni ka acha na matandza yi le ku dyeni ka swa ku nandziha laya okay mo mi voni yi hlamula ah, masita hi ku twisisa ka mi ni twisisa ku yini mm. loko okay vanhu hinkwenu mm. hina hina sele wun'we ma twisisa loko wena u ni endlela mona swikahle ku na mina ni ku endlela mona yeah Yeah. sele sele u nga sele sele wun'we xiselana. ku na xiselana kahle kahle yeah so a ni like u hi jikelini vanhu va hi hleka va ku lo but obvious loko no za loko munhu o za a jikeliwa a nga ha tekeriwi enhlokweni va twisisa ku loyi a chasa blind loyi so na yena hi twi ku vava laha so na yena ni twisisa ku swi kahle ku A hi n'wi zondi, a ku na ku, a hi n'wi zondi, a ku na hate, a ku na nchumu. Mara swi kahle ku hi n'wi twisanyana leswi Eliya a nga hi twisa Nga swona. twisa swona. so hi ka hi n'wina clip liya mi mi xoko yi fike yi ba mbilu ne Eh, Eliya na mina yi twisa swin'wanyana. mos. vele u swi u swi tiva kahle that's why maxaka ye from timaneja vo rilarila va swi tiva kahle Vo rilarila. Ku na lava va nga mu landza. Ku na lava nga mu landza or kanjhani loko va tele lava va va yi textaku lava va commentaka swilo swin'wanyana va n'wi defender vhele Yeah.

Eh, ni ku hoda ni ku hola ya mm. mula ku swi nge mi kanganyisi nyana va mi susa eh obvious ta ah, gidina na ri kona na vele na mina ba ma ri kona eh, ni va before eh. khani swi tiva ku ri ba mi susini ba mi susini mm. and obvious a va ta susa na hambi before like leswi a swi ti kombisa iso o oh, za va mi lahlisa loko va vonana e mm. gidi liyane ya ku ri va yi bambatela ku ri va swi tiva ku ri obvious a yi ta va susela one day i ku ri a va yi bambatela ku ri hi nga va beef kumbe hi nga vulavuli nchumu so ivi n'wina mi n'wi juma Eh. ende semjuu Ah, so boha so boha hayi phakathi. nange juma no twisa ku loko u juma u ta yi dumisa nge endli sweswo Ena That's why nga na- lavi duma o se va nga hlamuli that's why a nga hlamula okay so mara sweswiwani mi nga humesi clip liya hi ku mi vona ti-comment swin'wana swin'wana and then ka n'wina mi titwa njhani se mi right or tata khodi yo khadi vuye khadi a byeliwa ma ma ma direct mo dzona or a mi loko no no twa ni maybe kumbe xana ni relax kahle ni borheki kahle ni nga n'wi nozola nyana switsongo nyana yeah Ah, mara ne eh, maphilisi kahle kahle na hambi yo tlhaya n'wi bifala kambe ne a swi vuli ku ri yo n'wi zonda kumbe nini ni n'wi kurisa da mani ne a nga hi voni yena manager wa yena xapu a va hi voni a va hi acknowledge se lava yena a hi nyika credit xapu until yene a za a tikombisa ku ri ex hi madoda na swi vona ku ri flopile kumbe njhani njhani so boha i ta tshama a dyile beef so loko vo vo mi vitana va ku mi ta va phayisa swigaza swa ma 2 k ke mi ta pfumela a hi nge Ah, pfumeli mina nge sweswo. pfumeli. ne okay so let's say maybe ti-clip leti mi nge le ku ti endleni ne ti-influencer vanhu ku va nga ha n'wi favimisela va ivi se i mi twa a wini a nga ha twali a va wini n'we mi nga titwa njhani Ah, mi- Ah, leswi hi lavaka ku vona swona sweswi. ana mhani swi tsake kwa wa the boy cause a ni hi mina like okay ni nga ku u suka ka mina vhele loko yena a kha a duma ku ya mahlweni na mina swi endla ku ni gainer respect maybe ka vanhu lava maybe va nga ni tivi hi ku va tiva ku okay this boy u huma kwihi ma swi twisisa so a ni swi tsakeli maybe ku ni n'wi vona a wini na beef like akungari ku timhaka leta to halwa kumbe njhani or yinini hayi just mm. nyana for and game i game mm. Mm, game i game wa swi tiva ri murepa munhu luya so okay then black myth n'wina na black myth tshama nhlangana mi ni tshame ni hlangana na black myth ka tpp ya last year yeah mm. Mm. so leya ka nghoma leyi ni vona nga ri na na black meat mi n'wi nozolinyana katsongonyana mara hayi ngopfu ngo famba mi n'wi wahla u tshama na mfana loyi a mi n'wi mi xinanga vito mara mfana loyi a un'wanyana mfana loyi un'wanyana a ah, obvious a ni tichumi mara mm. mene from site ra mene la u swi tive miti ku ri wayi ni fane ku nozola na we sayiti eh, va ta cinca njhani black meat last year ne mm. a rilela ku ri ne a wile a nga twali a Yeah. ri murepa sweswi wa twala ni ya a rilela ku ri a ku se somafakhena a be ngoma njhanjhani a posta posta tivhidiyo a ni tega tega Yeah. se se se yendla nga rhanga ni voni xapa a nga phakamisi se obvious na yena va ri yini va ri muti u bola na xihlahla kumbe va- va- wana xihlahla yo hayi ra Two ya- birds, yaleyo two yona birds with n'wina one. yaleyo. Uthi u bola na xihlahla yo yaleyo Hey. Loko Yeah, yeah. mupalelula. okay so black myth am na challenge na yena kahle kahle Eh, ah, black myth wa swi tiva hi ku se hayi ninja ni loko hi vonana um last year loko hi dlina ku vonana ka people's party Yeah. ni byele ku ri hayi ku se hi ndzwana hi ta hlangana pitori ku se hi ta ba music wato mi bini Ah, eh, ah, a ni se manje ni se ma- i dyela henhla a nga ni tivi manje kahle kahle va fana i ri kumbombi na matimba ne a vo fana okay twanani la ni sure ka mi byela yena eric mbombi aka bliss boy yeah. mi ku u rhumela manager mm. ku ri yi ku defenda ka whatsapp mm. u tsandzeka ku ti vulavulela like man mm. manager ya wena a ri kwini loko hi sungula swilo leswi mm. lero swi ri hi ku ya yinani ma swi vonaka swi nga endleka ku manager ya yena a ri na ku eh, na xiave ka ku va bliss maybe xi mi jikela a vele Yeah, na mina swi teka- xoxa yeah, na mina swi teka the way vele because kwala like na- ku na ku fika yena se a swa ha twisisekani ku se hosi lero loko a hofika hi ku ka eric Mkha- eh, ka, ka, ka thomas mkhavele thomas mkhavele ni vula black myth na na manager loyi a nga poison ngopfu ka swilo leswiwani a mi ta ku yimani n'wina manager manager manager Yeah, type A. management management yo yi nga wrong ka mina swa mafakhene na yona okay then u tsala post yin'wana u ku bliss boy u n'wi mixini va ri ni ku pfune hi yini question leyi ni lava ku vutisa wena ni ta ku hlayela one by one a va ri kwihi loko lava ku rila le seventeen ka first gig ya wehe va ku u nge perform cause a wu na usb nghoma yi le ka foni o lero eh, yena a ku u lava ku tirhisa ox Eh, a nga swi tivi Damu a ni swi- eh, loko hi suka Like, hi poneka resi, a hi nga swi eh, tivi a- vhele. mani damu a nga swi tivi va suke vhele resi e ngoma yi cheriwe ndzeni ka belasi loko va fika le dj kwanga xi ku ya pfala laha yi tirhisi wona sweswo ku laveka usb Ivi a tshwisa matihlo, swa Papa Rhulani. leswa papa rhulani kara Ivi se a- ivi a tshwisa matihlo Eh, a loko- then mi ku nghoma yi le ka foni ni suka 17 landza laptop a res pretoria west ku ri mufana wa mhe a ta perform kasi u ta yi jikela ya so mi mi tsutsuma mi ni hlamusele hi siku rero ra ku la ku endleke njhani kahle xitori kahle kahle a ya performa album yi So uh, like in uh, le 17 uh, I think it was June or May. Yeah. Uh, first gig ya ye, first gig ya ye 17 ya masungulo sungulo. Yeah. So uh, vele va n'wi rhambile vele buzz buzz. So ya fika 17 ya relaxa vele ya relaxile. and then loko se ku fika nkarhi wa yena ku a performa ni sure ku ri maybe a ku ri maybe around bo ma-eleven or maybe bo ma-twelve kwalaya loko se a fanele a performa um d j ya a ku ri d j kwanga ya d j kwanga xi ri hayi se ku tirha u s b la kha ni kha ni wa zama ku ri um a ku na ku ri hi nga endla njhani bluetooth or anything va n'wi byela ku die dang ku tirha e u s b laha and va n'wi byela ku ri se ya pfala after an hour ya pfala se loko i fana na u s b swi vulaka a wa ha performangi wena ya a no wrong se a vele u relaxile doubt swi le hi mehe pa nga swi tivi ku ta endla njhani mina ni mehe eh hi tshama res hi tshama res yin'wana va ri fatima la pretoria west mancom efatima se ma ta cinca njhani um ku na cafe loko ko za ku ba ten um loko wa pfumeleriwa ku va u vuya mara a wa ha humi so um vele me da hi hlanganisa three hundred six ka mijita un'wana hi vhaya hi pretoria west Hi sehele Bliss le 17 hi rile. U dzokise matihlo. Yeah. Hi Pretoria West fast na mjita luya. Fika ni nghena res vele. A ni nghena res ni phizwa laptop. Ma security va ri he we u ya kwini na laptop vusiku lebyi na va kombisa ku ri se eh hi tlhela hi tlhela kun'wanyana la ni humaka kona. Se swa fast ni kombela mi ni tshika ni vaya vhele. A va ni tshika ni vaya hi hela 17 I think it was around vo ma 12 ya va nga si pfala. Eh vuya na laptop eh lomba USB la ka DJ Kwanga Gogo the pro i teka nghoma liya ya bliss i think a ku ri xibiyana kumbe hala ka Aku- hala ka- 32, eh. ya hala ka hina ka number mm. va faka tinghoma letiya and then dman a kota ku perform a ta ha ri two A ta ha ri Ya, two, a ku eh. va two i va mjikelo ku se ri na ep ku na minete Mthen gay's a nigga u boha maphondo please xana mhaka nto- u nga a ri gay hi ku a na mi tshama na yena so why mi vula that thing there? hayi swa swa vugay e mabilisi ne a ni nge ku hembeli ni ku gay mara masiku va lawa ya music eh, vele. kambe mara masiku lawa mi banga va ri na so cause ni hlamala hi phula timovhi tin'wana se hi ku ya byana me ku endlekani hi yona i nkarhi wo music But for Lord, Kumbe se- se va n'wi phayipha manike amuchupa.

so okay let's say maybe uh, a vuya eh, eh, bliss boy a ku u lava ku lunghisa swilo na van'wina sweswiwana ni a va a tikombisa na manager ya yena yi tikombisa ku "Ah, guys eh, maybe a hi nga mi khomangi kahle ha swi vona hi endle ti-mistake Yeah. a hi solvheni tanihi swi humaka a tiko ra one Yeah. hi lunghisa swilo hi tlhe hi tirha swin'we ho hi nga tivi sweswi a nga le ka record label ku Ta va nga njhani? koteka na kumbe kanjhani i don't know how it works swa music mara n'wina mi nga kwini Ah, mina like ni nga va ni nga ri na problem ya ntsena hi ku hi ku- hi kota ku lunghisa swilo cause a ni a hi nga holovi na ku sungula yeah Yeah. ya a ni na problem hi swona mara ni nga ri Papa Ken. Ah, mene please ni nge he endli na yena mena hi ta hlangana xigazini nge pfuki va tichomi mena hi kwalaya mi nge te hi hlangana tigezi mi lava ku ba ngoma xigaza a-e no n'wi kombisa ku hi ta hlangana kwale a ni a ni twa nga ri le henhla blind ya hina tigigi ya ri ti upcoming mara hi ta n'wi kuma xafu hi ta va kumo mi ta hlangana kule maninginini ya hi ta hlangana kwale maninginingini eish kwale ndzhaku um mr david a mi na xivutisinyana maybe hayi no mvutsile leswi a la vutisa swona ne no no la vutisa Okay. George oh ya va ri ku na question ya ku ambutsa lipost ya ku amunghana twenty rand ya ku xa zolo a ni tsalangi post but like ni vula ka layini ni Oh, yi le ka layini. a va ri kwihi loko ni ku sendela choko broke is far ku khaleke zolo um so laha like ne hayi kuse ni nge vuli ni ku i point kumbe yini mara laha no va kombisa ku kuse mablisi mfana wa me a hanya swin'we a pfarile kuse a nga ri na mali ya mbangi ya ku kuse Oh, fakhene zi- ziyasha. cinca njhani Eh, wa bema mo vo ku jamani khani sa sa kahle kahle se man khoma loko a rila a kota ku vula ku kuse ndzwana fakanyana choko ni n'wi senda Nung sa- nung sa- mi vule swo hi ntswana phela va vitana na black me swo hi ntswana hi ntswana Ntswana. Handzana- i language ya language hehe wo ya teka hina. lingo ya hehe a famba yi tirhisa na se u mi byele a tlhataka na language ya n'wina a tlha Allen, teka na leswi Sidama, swa hina ya. a swi tirhisa na mazita ma tirhisa na majita Black man'wanyana boy swi tshama that's why swi mi twa ku vava na hlawulana. mboha A- a mbo- a mbonanga a- a beye post yin'wanyana ma few weeks back so a ku eh, ku kwata maniga ku hlanya vantswana i tilayini ta mehe teto wa swi tiva leti ni nga ti ba ka track ya wu vulavula ngopfu ne ra ha ta huma track rero Ah, ra khale eh, Ra like khale. a Ri ku- humile. a ku ri EP ya ya hip hop Eh. a feature mehe ka two ka tinghoma Kenise ka two ka tinghoma loko a dropa EP liya ye a ku ri na tinghoma tin'wana ti yivile laha ta famba ka malamulele se a yivi tinghoma va va n'wi sola ka Facebook loko va n'wi sola ka Facebook a remove EP liya hinkwayo ka YouTube so i khale va kha va Kona yiva sweswi. I Ah, kha ka yi timhaka va to yi- yiva hi timhaka ta sesi ta khale ne se sweswi swi yivi swi hlangene so- ni- ni tikhombo hlamuseteni laniwani so loko va za va yiva tinghoma a mi ri kwihi n'wina ku va mi n'wi chayela tinghoma letiya a me ni vi ni swi twa ka ndhaku ku ni vi ni hlangana na treke liya yi nga tshama yi bi ni nga tshama ni yi twa a nga a yi nga yi rhikhodanga ka Ya, a nga yi mitreke ya rhikhodanga ka kona yona. mara ni vi ni hlangana na treke liya ni swi twa ku tilayini letiya ti nga boha ka treke liya yi nge le ka album ya bliss boy ti hi leti musi ti nga boha ka nghoma leyi ya se va Veri mani- covani hi ku yiva

Eric Mbumbi i i i Blizz Boy. I Blizz Boy. Thomas Mkhabel i Black Myth. Eh, eh. Ya, mi ri va yiva. Ah, ni ta ti criminal. hileswa i vafana lava ka magona hi lero Eh, i va ka xixaka xa magona magona. vafana va mina Eh, so like eh mhaka leya ya twindiranga zolo a ni kombisa ku ri kse like kse va nga- va nga vutisi ku hi n'wi pfune hi le Pfune, damani because a ni swi tele kombisa leswi ku hi ri nga a ta hanya vulavula hi naye swona. i munhu wa ku ne a hi tshama naye a wu fanele mina damani hi tshama swin'we That man i ni endlele swilo swa ku tala blind ni nge pfuki loko no va ni humelerile ni ku a he Google the pro u ni pfune yini Google the pro loko vo Google the pro a la ta claim ti credits ta ye or something Yeah. because munhu i munhu hi vanhu vele Kahlekahle. Eh, maphilisi a ni khome fresh se tigiginta ya nga ri na mali mfalo ya musa hi n'wi xavela byala loko a helela a sungula ku ya khoma baji ka j john

hi vi hi hlenga mali hinkwenu hina hi fambile a xigaza xa ma two Ni xava fifty rand fifty rand ya nga humesi Ya nga humesi ku ri ku- humesa hi- va va ku hi ku ri ku- rhumela manager hi va ku hi rhu- va ku hi rhumela manager mali leyi nga ta va hi nwa yoho na byala yinini ku va va n'wi bukile ena masipala musa xi vulavula ku nga ri xi n'wi buke hi ten kumbe something a na swi twisisi ku siku leri a ku endleka yini Tani. hi nwa byala loko hi nwa heta ku nwa byala lebyi a byi hela a tsutsuma ku tsi u ye a tshama na Eh, loko byala se byi rile a ya tshama na j john va sungula ku nwa tihene se a nga ha vuyi o ivi n'wina se mi sungula ku dya ti-ice letiya ti ri A mi suka Ah, yo ti khorhela. xavela Yes. manje a ni ri kona. Mani So mali sipala mi na transfer ringa kusipala. manager. E mali e Mali, mali eh, transfer. mali transfer ene ka manager la i bile siku leri a ni twisisi phela na yi humese two clipper two clipper ene a hi ri swin'wana a ku ri mehe um masiya go good the pro na mali na hlanyusi humese two clip a two clip mara byalwa lebyiya byi nga xaviwa laha ni swi twisisanga ku ri kahlekahle mali ya yi le kwini a mi natswisana natswisana fast fast se hi kazi helerile loko ku va va mi mi xave humese bya two clip. special mi nga nwa Mr. David. Ter- eh, Eh, a nga ri mina xivutiso okay uh, xivutiso xa mina although se xi huma ka drama leyiwa mm. i ku nsuku swa mafakeni it seems like it's a hard core rap So ni la ku vutisa ku i swicha njhani wa wa swi kota ku swicha let's say ni n'wi lava ka love song cause loko ni yingisele music wa yena hinkwawo it's hardcore rap a ku na nkarhi wa romance hinkwaswo ti ta hi matimba Ti rough. A ku to to Eh, hlanipa. so mota ku swi endleka njhani kokwana ne

mara cause voice ya me yi va rough even though like me swi endla nga ri loko nga mesibe mi khomi na okapu na ku yi tlhava cheli ya Wa swi twisisa na? Loko mi lava ku- mara mara voice yi kombisa ku mi lava ku n'wi baza ya okapu ya va voice ya me mara mene na swi kota ku ri like ku fana ena nghoma leyi ni nga yi ba na ye bliss um u vulavula va- va- va vulavula ngopfu Eh, da um bliss vhela a vulavula ku ri um vanhu va vulavula ngopfu e mi rhandza timhaka ta vanhu mi tsandza hi ta n'we what what yeah. e, so da mi vhele na adcom mara loko ni nghena da ni va kombisile ku ri se va vulavula ngopfu mara ni tlhela ni va kombisa ku ri se hi mehe swa mafakhele ma ni khoma mm. so like ya ni adcom mara na swi kota ku ri ni va soft vhele na mehe mm. mm, fakhena ri romantic mi nga chuwi vadali mama no i ku loko mi languteka ni hi ka hi ku pfaleni lomu languteka swi endla nga ri loko a ku ri a va ka timbena ni a va ta ri n'wina lowa rafu lwa lowo be ku dlaya ka tika eh, loko va va tshembisa ne hakukota okay so masula ku babaya one mi nga yi babaya one eh, mi yisa ka manager munhu yisa ka manager or please boy Ah, ni relaxile. Ni relaxile. Va swi twile, va swi twile kwalaya. yi benya ro hetelela na banani ya liya Va ta ni faka calile. I nga ri va tshembe maloyara na manager. so. maloyara maphephotsalo ya ai orat mara ti mo hetelela ka hi vaya Eh, go with the bro marito mo hetelela ya okay so marito mo hetelela ni nga ku yini Loko ku ri na tanghu leti ti nga ku pfuna ku ya xopeni u ya xava tin'wani a swi vuli ku ri ti useless loko u hete ku ti xava ni sure ku ni sure ku swa twisiseka a swi need no za ni hlamuseta vhele. Lero na hambi tanghu yo va yi tsemekile ni fane yi mbala. a ni yi pfuni ku ya xopeni u ya kuma yin'wanyana loko u nga ri yona u ta wu fiki laha hi mukonta Oh, mara ni twisa mina hi matwisiselo mimi leswi a swi vulaka a va vuli ku vhe u siya letiya u nga ya u timbalini le xopeni liya u ya leta tintshwa kaya na letiya u tirhona na leti a ta ha ri na tiyo dyondzo mi nga yi dyondza ka this whole thing ni dyondze kwini dyondzo leyi ni nga yi dyondza I ku exi munhu a nga ku byela ku ni nge ku jikeli njhanjhani loko a loko loko a twa ndlala ma twisisa mara ivi then loko se swilo swi ri kona a nge he u ta endla nga ri a nga ku tivi Mr. Somafake Ah, Max, ah, a ni la ta yi baya mara ku se maphilisi loko ku hlalerile mfana Max. a hi ku zondhi hi ku pfulanyana nhloko A wu nga zondziwi, hi ku vhele. dyondzisa ku hanya na vanhu ni khoma eh vanhu va ku tala ku se va twisisa ku ri mene ni rilela mali kumbe anything a ni vhele loko va hi compare hi me wa broke ka ka mina please Yeah. mara mene a ni lweli mali ntswana ni lwela rirhandzu leri a hi ku komba roho ni khoma a hi ku khome xapu ni ku- Return of favour. ni ku promota ni ku guard feature ta mahala ni ku xavela byala alese ntswana ni khoma se at least na wena a wu fanele u swi tivile ku se

imagine that's nkombe ku angezi uchesa ni ta tsala kwala loko ri please bona stop so bo bona touch the screen touch the screen va yisa la vona ni va twa ku vava no no believe ku n'wana n'wana loyi a nga artist loyi a ka tirha na munhu un'wana n'wana swi kahle ku sana sana swilo hasi um mi nga rivala ende va yisa lani va dyondzini dyondzo ni xona loko vona tibebi mama va nge ti jikeli hikuva ta va dyondzi ku ku jikela ku swa vava special munhu u n'wi rhandzile a exiya